Yo nɔvi lɔlɔ̃wo mi do gbe na ame sia ame va agbenke ƒe aʋala dzi. Ŋkɔ nye nye Edem. Ne va mɔ dzi dzagbugba ne na subscribe ekema nama videoa. Eh, agbenke ƒe aʋala dzi nusrɔ̃ƒe ya miaƒe te mi le. Ne nya ɖe le asiwò la naŋlɔ ɖe commentia te. Akpadada ne yi na subscribers we kple ame yiwo le video ma. Egbe ƒe nuyimedi be mafia eyae nye be míaƒe lãmesẽ ƒe akpa dzi si nye toothpaste alo Pepsodent, eh, Colgate, eh, aha, eyo mikɔ le nu me tutu, nu me mikɔ le nu me klɔ. Eya medi be maƒo nu tso ŋu. Aha. Nui le ŋu nye be eh, sodium fluoride eƒe side effect alo nu yi wògblẽ le amegbetɔ ŋu. Eya medi be maƒo nu vi ɖe tso ŋu. Anyo be nàsee, nàma video kple ame ɖe. Ok, míayi edzi. Nu gbãtɔ yi madi be magblɔe nye be, wobe, le Yevugbe me, wobe, acute poisoning. Ne wogblɔ be acute poisoning, eya nye be, e, èle poison nom.

Vɔ sodium fluoride ŋutɔŋutɔtɔ ne le nu me klɔ kpli ɖe, eye anya be ele acute poisoning wɔ. Wo ŋutɔ woate ŋu ayi ɖe Google me akpɔ teƒe sodium fluoride ƒe side effect wɔe. Nu yi wòle gbegbe le mía ŋu. Míkɔ toothpaste kɔ le nu me klɔ menye gbe. Vɔ mía amɛɖewo le ŋɛdukɔ mɛ ɖe. Enu yi ta mɛkɔ nya kɔ va mɔ dzi. Na wɔ eya nye be, anyo be míanɔ míaƒe atiɖuɖuɔ ɖu, míaƒe atiɖuɖu ɖe míanɔ ɖu. E liliti ƒe ati woate ŋu anɔ ɖu. Ati ɖe sia ɖe yi woɖuɔ ɖe woate ŋu akɔ nɔ nu aɖu dzi klɔ yi manye be kokoko Pepsodent ya nàzã o. Ne Pepsodent mele asiwò ɖe, menye avifafa ye o. Ne womete ŋu kɔ brashi kɔ le wò aɖu dzi klɔ o ɖe, menye gɔme nye be nuka? Ega mele asiwò o. atidudu dɔ nyo. Fifi la me le nye wɔ office me le fi ɖe atidudu ɖe asi nye yi me nɔ dudu. Me de Pepsodent ƒe zazã dzi kpɔtɔ. Hade be nuka gbã wo bena ena be nuka low IQ. Wo susu me ɖe makɔ o. Egblẽ nu le ɖevie ŋu. Egblẽ nu le amegbetɔ ŋu. Aʋawɔnu gã ya nye Pepsodent alo sodium fluoride. Wowɔe kple susu be makɔe le kpɔɖeŋu me ale yi wokɔ Kristo gbenɔnɔ kɔ va na mí. Ya wotsi na mí be ne èle Kristo gbenɔnɔa me ɖe, dziƒo le asiwò. Yi wɔe be èle veve me vɔ mète ŋu le nu me ʋu o. Èle veve me vɔ mète ŋu le aʋa wɔ ne nàdo agbe le agbea me o, si gbe nye fluoride ema. Woana wò susu anɔ loo. One plus one atsi nam be ele one. Eyae nye Christianity. Nyɔnu kple ŋutsuwo be nye ame ɖeka. Eyae nye Christianity. It is not logic. Two will come out from, from where? One plus one. Ɖeka kple ɖeka ele eve. Eyae nye logic. Vɔ le ne le ele Pepsodent eza ɖe, wo be wo IQ, wo technical know how, wo jɔjɔme nya sa ɖe a didi. Ta me di be eŋe ɖukɔ me ɖevi yi wo tsi gbɔ ɖe wo ƒe susu me na tsi, wo ƒe susu me na kɔ. Ati dudu ɔ, e nyɔ. Ma yi dzi, wo be bone and urine cancer, ŋ, arterial cancer ya wo yɔɛ. Wo ƒu me ɖe. Axɔ eƒu me ƒe dɔléle sodium yi le eme ta. Nuɖuɖu ɖesiaɖe yi sodium fluoride le eme ɖe, meɖe wo kuku ŋlɔe kɔ wò pen ne nàŋlɔ sodium fluoride ne nàkpɔ be ade dziwò alo made dziwò, agblẽ nu le ŋuwò alo magblẽ nu le ŋuwò. Míaƒe dedienɔnɔ ya ta meva mɔ dzi. Míaƒe dedienɔnɔ ya ta menɔ agbeŋke ƒe gbeƒãde. Enuifiame le wo fifi la ɖe womafia wò le sukuxɔ me o. Sodium fluoride, eƒe side effect ɖewo mafia wò be ele toothpaste me na wò, ele wò nuɖuɖu me na wò, preservative kple etɔwoe, microwave kple etɔwoe mefia nu tso ŋu va yi le nu gblẽ le amegbetɔ ŋu, le nu gblẽ le mí ameyibɔ ŋu. Ne microwave mele xɔ me na wò, esu be wò ŋkume nekɔ o. Ao. Mègazẽ o. Wò ŋutɔ yi ɖe Google ne nàkpɔ microwave ƒe side effect ɖa. Menye nya tsi na wòe o. Wò ŋutɔ wò nu aku. Aʋawɔnu ya wònye. Nɔvi lɔlɔ̃woe, dagbe ya meli didi na ʋe dukɔ, ya ta menɔ mɔ dzi va. Mebe sodium fluoride ɖee wò toothpaste ɖe mègafa vi ɖe ta o. Ne toothpaste mele asiwò menye be di ati na kɔ tutu woaɖu. Nyateƒe ɖekae eya mele gbɔgblɔ na le agbenkeƒe ya va la dzi. Ma yi dzi ebe vomiting and diarrhea eya ya ne eh, fluoride va sugbɔ le lame na wede ya vomiting kple diarrhea va ge ɖe me alo ne by mistake va kpɔ de ya wònye be ege ɖe nuɖuɖu me dui na wò sugbɔ le lame na wò ekpa ya wa wòava kpɔe ma. Wobe birth defect. Birth defect. Efia be ɖevi ɖewo le yi ne dzi yewo nu aɖe gblẽ le ɖeviwo ŋu ɖe. Sodium fluoride ena. Evitɔ evi nɔ menye o. Womefia mi le sukuxɔ me nu yi me le gbɔgbɔ na afi fla ɖe womefia mi le sukuxɔ me o. Mawu di YouTube le Facebook le ɖe ya me kɔ le nu fia wɛ. Mebe. Edu shatawale enyo. Edu stone boy enyo. Edu sakɔdeɛ enyo. Kakɔ sagati ste kɔ kpe. Vɔ mele gbɔgblɔ na wɛ be ɖe. No mi kpɔ vovo na srɔ na ɖe le gbenke fe ava la dzi o ɖe. Ele na ɖe gble le wa gbe ŋu. You are holding yourself back in life. Míaƒe dedienɔnɔ ya tame nɔ mɔ dzi va me be sodium fluoride wobe nana death defect, birth defect. Efia be ɖevi nadzi ɖe naɖi agbe le ɖevia ŋu. Susu me makɔ na ɖeviwo dɔléle vovovo yiwo le vava ɖe vae check sodium fluoride ƒe nuiwo gble. Womekpɔ vovo ya ta nye mekpɔ vovo vae wɔ research tso ŋu kɔ va da ɖe ŋkuwò me be menye by force wònye be naza Pepsodent o alo naza nuyi. nakɔ nɔ nume klɔ o. Dagbe mɛ mebia na wò amɛnubɔ. Mɛgaŋɔ be o. Ele veve ɖe be nalé ŋku ɖe wowo nuɖuɖu ŋu, nalé ŋku ɖe nuyi le wowo ƒomɛ yi xa ɖe be ne womele ŋku ɖe ŋuo ɖe woanɔ poison ɖu. Generally, wole mia wuwo be depopulation. Depopulation ɖe menye condom ɖeɖe gbɔ o tso. Menye gbɔdɔdɔ ƒe dɔléle ɖeɖe me AIDS kple tɔwo kɔ va na mí me ya o. Menye Ebola ɖeɖe dzi o. Ele míaƒe nuɖuɖuwo ŋu. Tin Tomatoes megale egblɔ, Enyo be míaɖui, vɔ nàde edzi kpɔtɔ. Haɖe be preservative viwo kɔ le eme ɖeɖe menye nu vie o. Egblẽ nu le amegbetɔ ƒe lãmesẽ ŋu. Mebia da, mebia da gbe na wò le mɔ dzi. Mègaŋlɔ be wome be dzagbagbe na na subscribe. Ne e subscribe vɔ ɖe, na ma video kple ame ɖe. Ga ma me ɖe nye kple wò míanɔ kame. Nɔvi lɔlɔ, mebia da gbe na ame sia ame. Egbe nu yi medi be magblɔ na wò enye be, ne nu yiwo mele fiafia, nu yiwo mele wɔwɔ le mɔ dzi ele dzidzɔ na wò la, dze agbagba be na subscribe. Kpɔ gɔmea, kpɔ gɔmea, àkpɔ be e nu dze button dze ma woŋlɔ ɖe edzi be subscribe, na subscribe. Ne e subscribe vɔ la ekema nye kpli wò mía nɔ kame. Subscription nu eve le eŋu. Ne è subscribe le wò bat zi button dzi la, àzi ga via dzi, ga sue ma nàzi dzi. Notification bell zi all. Èkpɔe ɖa ɖe, kple susu be gbe sia gbe ne mekɔ video kɔ do ɖa wòe anɔ xɔ anɔ YouTube atsi na wò be mekɔ video kɔ do ɖa.